Regie, si mer normalerweis zu zwee ëmmer hei? Moin. Wien der Däiwel bass du dann? Wéi, ech sinn deen Neien. Ok, Neien. Ma ech weess net wéi s du dech fills, mee ech fille mech halt iergendwéi sou jonk an dynamesch, sou wéi wann ech fléie kéint. Serieux? Ech fille mech wéi wann ech e Weltkrich matgemaach hätt. Hei ass da, gesäis dat doten do? Een Kapp! Hadouken!

a Spyro Reignited Trilogy. Ach, wéi schéi wär dat dach, wann een en Draach wier! Jo, fléien ze kënnen, ëmmer eng Flam dobäi ze hunn an déi flottsten Zauberwelten ze entdecken. Hey, Wat ass wann ech der vun enger Plaz kéint erzielen, wou's de genau dat alles hues an nach vill méi? Seriö? Wou gëtt dat dann? Maja, leen dech zeréck a pass elo ganz gutt op. Spier der dat? Sou fillt sech Nostalgie un. Et kënnt mer sou vir, als wier et réischt gëschter gewiescht, wou ech déi éischt Kéier mam Spyro d'Artisans-Welt entdeckt hunn. wéi ech matten geflü sin, d'Géigner gegrillt hun a mech einfach vun dem wonnerbarem Soundtrack dreiwe gelooss hun. Dobäi sin et lo schon 20 Joer hier, Vreck, wéi d'Zäit vergeet. Ah jo. Mee weider am Text. Spyro, Reignited Trilogy ass eng Remastered Collection vun den éischten 3 Deeler vun eisem klenge moofen Draach. Sou wéi bei sengem Kumpel dem Crash Bandicoot, hunn se um Grondgameplay a Leveldesign u sech näischt geännert. Allerdéngs krut dat ganzt Spill e komplette grafesche Makeover an wow! Gesäit dat einfach nëmme wonnerschéin a fantastesch aus. D'Faarwe si schéi sat, d'Spill leeft flësseg, a wat besonnesch luewenswäert ass, ass dass all Draach am éischte Spyro en individuellen an thematesch ugepassten Design kritt huet, wou hien en nach vill méi Charme verleet. Kleng Detailer wéi Gras dat Feier fänke kann, dréit och zum Charmopbau vun der ganzer Welt bäi. Un d'Puristen huet Toys for Bob natierlech och geduet, Dir kënnt zu all Zäit am Spill tëschent dem Remastered an dem originalem Soundtrack wielen. Obwuel ech soe muss, se hu beim neie Soundtrack top geschafft. Och nei, Dir kënnt zu all Zäit eng Map aschalten, wat der Orientatioun hëlleft, wann et drëms geet, Iech de leschten Edelsteng ze kropen. Wat tatsächlech a mengen Aen allerdéngs souguer vill méi schwéier ginn ass wéi fréier, well duerch dat animéiert Gras sinn déi Dénger vill besser verstoppt an et verpasst ee gäre mol beim éischte Sichen deen een oder aneren. Mee hey! Et ass gratis Replay Value, oder? Sou, ech wëll dat do grad sou wéineg wéi dir, mee et gëtt Zäit fir kuerz den Nostalgiebrëll auszedoen an dem Spyro puer Kriticken un de Kapp ze klaken. Nein, dach! Wann ech dat u sech net wëll, well kuckt iech en dach nëmmen un. Nee, och dat ass Kandheet, dat geet dach net! Rapp dech zesummen, du packs dat schonn. Also, d'Kamera fillt sech trotz Upassungsméiglechkeeten e bësse wonky un a sou kënnt et vir, dass der Géigner gäre mol aus den Ae verléiert a se doduercher d'Chance kréien, iech eng op den Deckel ze ginn. Och verschidde Passagen, wou der zäitlimitéiert Power-Ups kritt, kënnen zum Beispill, och, ech weess net, ah jo, E géint Mauerrennconcours géint iech selwer ginn, an jo, ech mengen dech domadder, High Caves. Saublöd Metallspannen. Ah jo, do ass jo och nach déi Saach mam Gleiten. Jo, ok, ech weess, deemools war et genau sou. Jo, et kann och einfach sinn, dass ech al an onkompetent gi sinn. Mee ech ka richteg frou sinn, Dass mäi Jonkt ech, déi Schaan do, déi ech deelweis bruet hunn, net muss materliewen. Vun de Fluchlevelen schwätzen ech am beschteréischt net. Gleeft mer, et ass besser fir all Partei. Wat mech awer tatsächlech am meeschten op d'Palm bruet huet, ass dass Toys for Bob déi deemoleg Verrécklung vum Spill net genotzt huet, fir den zweeten an drëtten Deel op d'Disk ze klaken. Nö, virum Spille muss ech e riesen Update roflueden, deen zumindest mol op der Xbox gutt 42 Gigabyte grouss ass an deen en plus nach verhënnert, dass et der wärend der Installatioun vun deem Patch iwwert déi éischt Welt vum éischte Spyro kënnt iwwert erausgoen. An dobäi ass den éischten Deel dach schonn op der Disk! Zum Spyro senger Verteidegung trotzdeem muss ech awer och elo soen, dat war elo alles Meckeren op allerhéchstem Niveau. D'Collection huet mech genau sou begeeschert wéi fréier an et ass en herrlechen Trip an d'Kandheet an un d'Ufäng vu menger perséinlecher Gaming Karriär. Hum, een feelt scho Loscht op Fischstäbelcher Capri-Sonne. Geet dat hei soss nach iergendengem vun iech esou? Nee? Hum. Naja, op alle Fall, et ass einfach e super Spill fir Jonk, Al, Nostalgiker an déi, déi et gäre wëlle ginn. Allez, auf auf et davon! Dude, du weess jo schonn, dass Spyro sou sech Spill ass. Dat ass Quatsch. Ech si mer sécher, mat der néideger Motivatioun a wann een nëmme staark genuch un sech selwer gleeft, dann ass einfach alles méiglech. Sou wéi d'Upcoming Games. Gär geschitt, mengen ech. Den Dezember steet virun der Dier an huet nach e puer Knalleren ze bidden, ier et an déi nächst Ronn geet. Wat de Kleesche genau am Sak hutt, gitt Dir elo vun eis gewuer. De véierten Dezember geet d'Jazzcross-Feier vun Avalanche Studios a Square Enix fir PS4, Xbox One an PC un de Start. De Rico Rodrigues mécht dës Kéier op der Sich no senger Vergaangenheet d'Zoliz onsécher. Wéi bei de Virgänger gräift de Rico och an dësem Deel op säi Wingsuit, Grappling Hooks an sou muncht Gefäert zeréck fir d'Insel ze erforschen. Woubäi ee villäicht op deen een oder aneren Tornado oppasse sollt. Ob Power Rangers oder Mobile Suit Gundam, riseg Robotere sinn einfach mega. An dat wëll och elo de Balancing mat Override Max City Brawl de véierten Dezember fir PS4 an Xbox One beweisen. Botzt an der Story mat Aliens de Bueden oder zerstéiert Frëndschaften am lokale Multiplayer, fir jiddereen ass eppes dobäi. Un ee Chaos Feature gouf och geduet, sou léisst sech ee Mac och vu bis zu 4 Spiller steieren. Jiddereen eng Extremitéit? Octodad léisst gréissen. Dir wëllt en XCOM mat enger fräi erkundbarer Welt a Stealth-Elementer? Dann ass Mutant Year Zero: Road to Eden vun The Bearded Ladies Consulting genau dat Richtegt fir Iech. Begleet eng Int mat enger Armbrust, e wëllt Schwäin mat engem Aggressiounsproblem an eng Fra, déi hir Haut a Stee verwandele kann, de véierten Dezember op hirer Sich no Eden. Ëm wat et sech bei Eden genau handelt, ass nach net gewosst, awer e ronnebaséierten, taktesche Shooter mat Stealth, Kléngt no enger interessanter Mëschung, op déi mir och scho gespannt sinn. Spille kënnt dir et op PC, Xbox One a PS4. Den siwenten Dezember kënnt ee vun de meescht erwaarte Spiller vum Joer, Super Smash Brothers Ultimate. 74 Charakteren gi vun Nintendo an de Réng geschéckt, fir sech géigesäiteg aus dësem och erëm erauszekatapultéieren. Zur Auswahl stinn méi wéi 100 Stagen, dovun albekannter wéi och neier. Dozou gëtt et wuel nëmmen nach eppes ze soen, Lux Play wants to smash! Fir all déi Leit, déi léiwer eppes méi Roueges hunn, huet Devolver Digital mat Ky genau dat Richteg am Gepäck. Den 13 Dezember kënnt Dir d'Grille E Stonn Meedchen op senger Sich no senger Stëmm op der Switch begleeden. Et ass eng roueg Welt, welche mat senge Faarwen a senger Musek ze punkte weess. D'Grille léiert op senger Rees nei Fäegkeeten, welch dem Spiller hëllefen, déi verschidde Plattform-Puzzelen ze léisen, op welch Dir an dëser Welt treffe wäert. Ob d'Rätsel och fuerdernd genuch sinn? Dat musse mir nach probéieren. Zum Schluss komme mer nach zu engem bësse méi kuriosen Dofir awer net manner interessant um Spill, nämlech Nippon Marathon. Dat bréngt iech de 17 Dezember Onitsup Interactive op PS4, Xbox One a Switch. Laaft aleng oder mat Kollegen iwwer de verréckten Hindernisparcours a bewerft iech mat Friichten. E Partyspill, dat ee roueg am A behale kann. Sou, de Sak ass eidel a mir hoffen mir konnten iech e puer Titele schmackhaft maachen. Genéisst nach de Rescht vun der Folg a mir wënschen iech all fröhliches Zocken! Mengt Dir, mir géifen Iech fir all Bäitrag eppes Witzeges weisen? Nö. Hei sinn d'News. Nom Release vu Bioshock Infinite hat den eemolege Chefentwéckler Ken Levine vun Irrational Games sech zeréckgezunn vun engem neie Projet ze schaffen. Et ass elo viru kuerzem erauskomm, datt Kollegen a Famill vum Levine sengem Entwécklerteam dat neit Spill konnten uspillen. Ob mir dat dann och geschwënn ze Gesiicht kréien, bleift nach ofzewaarden. Den Dréibuchauteur F. Scott Fraser, dee fir Filmer wéi Collide oder Triple X, The Return of Xander Cage verantwortlech war, wäert d'Dréibuch vum Gears of War-Film iwwerhuelen. D'Gerüchter ëm eng Nintendo Switch Portéierung vun The Legend of Zelda, Skyward Sword, déi viru kuerzem nach am Internet zirkuléiert hunn, goufe vun engem Nintendo Spriecher dementéiert. Zum Ofschloss nach eng kleng News, aus technesche Grënn wäert de Microsoft exklusive Crackdown 3 kee Battle Royale Modus hunn. Fuck! Ass jo déi rengsten Hell hei! Mir musse weider schéissen, bis Verstäerkung kënnt! Et dauert jo nach éiweg! Ma, bis dohinner kucke mer e Bäitrag vum Billy iwwer Battlefield 5. Hm, och gutt. Krich, Krich ännert sech nie! Oder dach? Trotz dem ville Gemauls um Internet, well Fraen spillbar gemeet goufen, ass Battlefield 5 nämlech e Game Changer. Epesch a grandious Schlachten an der Kuliss vum Zweete Weltkrich huet een op dës Aart a Weis nach net gesinn. Virun zwee Joer huet eis Dice scho mam bombastesche Battlefield 1 gewisen, wéi den Éischte Weltkrich duerch eng Battlefield Lëns ausgesäit. Natierlech ass elo dann och den Zweete Weltkrich drun, an domat geet d'Eis och rëm zréck zu de Wuerzele vun der Franchise. Genuch ronderëm geschwafelt, wéi ass dat Déngen da lo? De Singleplayer-Mode hält sech am nämmlechte Stil wéi bei Battlefield 1 mat de War Stories, déi d'Perspektive vu verschiddene Persounen am Verlaf vum Krich weisen. Fir d'éischt léiert een d'Krichskulissen awer an enger phänomenal zesummegestinner Tutorial-Missioun kennen. An der Missioun Under No Flag schlüpft een an d'Roll vum Billy Bridger, engem Panzerknacker aus London, deen duerch en Deal mam Militär aus dem Prisong fräigelooss gëtt an dofir awer als Deel vun enger brittescher Spezialeenheet no Nordafrika muss, fir eng Basis vun der Luftwaffe ze zerstéieren. Zousätzlech ginn dann awer och nach Stories zu enger norwegescher Widderstandskämpferin, zwee senegaleseschen Tirailleurs, déi fir Frankräich am Krich kämpfen, a ganz spannend ass, dass am Dezember och na eng weider Story dobäi kënnt, an där een tatsächlech als däitsch Panzercrew spillt, an dës soll iwwregens wéi all weider DLCs komplett gratis sinn. Mee loosst eis lo zum wichtegsten Deel kommen, dem Multiplayer. Wie mat Battlefield nach ni vill ufänke konnt, wäert mam neien Deel erëm net all ze glécklech ginn. Wien awer schonn ëmmer Battlefield-Fan war, dee kritt heimat de beschten Deel vun der Rei zerwéiert. Wéi ëmmer ginn et véier verschidde Klassen, Assault, Medic, Support a Recon. Wärend des Klasse fréier zwar all schonn hir eege Rollen haten, war et kee Problem als Medic oder Recon e Panzer ze zerstéieren, wann een eng ordentlech Taktik hat.

Support sou schwéier em gees, déi zwar aus dem Stoe verschoss kënne ginn, mee wierklech präzis ass en domat nëmmen wann ee säi Bipod benotzt. Zousätzlech kënnen se méi schnell a méi staark Fortifikatiounen opbauen, awer spéider méi dozou. Medics hunn nëmme Short Range Waffen, wat se zwéngt mat un d'Front ze goen fir hir Teammates ze heelen. Zousätzlech gouf d'Revive Funktioun als Standard fir d'Klass agefouert, also kann een ab elo zwee Equipments auswielen ouni op d'Revive Funktioun verzichten ze mussen. Apropos Revive, Squadmates kënne sech mëttlerweil géigesäiteg reviven, och wann ee kee Medic ass. Zu de Fortifikatiounen, Nei ass, dass een op bestëmmte Plazen op der Map elo zum Beispill Sandsäck oder Stacheldrot opriichte kann, fir eng Positioun besser verteidegen ze kënnen. Och zerstéiert Mauere vun Haiser kënnen esou deelsweis rëm ersat ginn. Um Schluss muss ech soen, dass vläit e klenge Mangel u Maps a Waffe besteet, mee vue que dass bal all Mount gratis Content nogereecht gëtt, ass dat kee Problem. Zum Fazit also, Ween op Online-Shootere steet, dee ka bei Battlefield 5 u sech näischt falsch man. D'Spill huet eng wonnerschéi Grafik mat ville klengen Details, déi all Map zum Liewen erwächen. Virun allem déi nei Mechanike ronnen och de klassesche Gameplay gutt of a wierken net opgesat. D'Singleplayer-Missiounen sinn zwar vum Gameplay näischt Weltbeweegendes, mee se hunn alleguerten eng schéin Aart a Weis fir op déi Leit hinzeweisen, déi am Zweete Weltkrich gekämpft hunn, mee am Mainstream oft vergiess ginn z'erwähnen.